Daawwattoota keenya kabajamoo TV Islaamaati kan daawwachaa jirtan Halaal Show eegalee jira. Keessummaan keenya kan guyyaa arraan tanaa daa'ii dargaggeessa kan social media akkasuma lafarrattis hojiilee da'waa garagaraatiin beekamu kan qofaa miti. Barataa Jaami'aa Madiinaa kan ta'e Ustaaza keenya Mu'aaz Naziif Jihaad ta'a.

Dura jalaa guyyaa san beektaa akka tasaa ta'e nuti ciidaf deemu jirra. Haaya. Bashannanaaf yoo keenya jechuudha. Bashannanaaf deemu jirra saahibban kiyya hedduudha wajjin ture taqriiban nuti nama shan. So deemuudha jirru yeroo takka takka beektaa osoo hin barbaanne wanni takka takka si mudata. Nabi Muusaan Umar gaafa kaan bar fawwakazahu Muusaan san bar jaallateeti miti beektaa. Itti dhufnaanuma. Anis gaafa sana akkuma sana dhufte dubbiin sun anaa bineensa lafa taa'u tokko lafarraa hin kaase bineensi sun bineensa gaarii leen booyyeedha. Ah, Likki goota.
Lafarraa kaafnaan
maalirraa barbaaddaa naan jee. Booyyeerraa.
Eh, Booyyeen tun ammoo ta mootummaatiin abbaan qabdu. Ah, Eh, Jechuun asuma si naqatee hin jiru baleessa. ah, Wal beektanii akkanas hin jiru. Laa laa laa waliin beektu akka Okay. umriitti argeen beeku. Ah,

Haaluma bareeda Abdii rabbii baattu miti.
Jechuun ni aarta beektaa yeroo tokko takka. Eegalee Yeroo darbate yeroo irra. namni akka malee si godhe Ah, ni aarta. ah, Akka malee hin ta'e yeroo duraa san. Yaani aan dhaabbateetiin haasawatti hin jiraan. ah. Haasawatti hin amana yoo kiyyaan xarbeessaa zuuriyaa gartee taa'ee naa Waan mari'achiisu. gaggeeran nuftaa.
Eh, Haasawaan furaadha.
Ah, okay. Dura dhufee sitti na dhehe inni. Dura dhufee na dhehe. Osoo waan takka hin dubbatin. Osoo mucaan ni dandeessaa hin jedhin. Santu garaa na uwwiseen. Haaya. Akkamitti ilmi dhiiraa tokko dhufee si dhehee deemtoonni jiru garaa na uwwiseetiin aaree dhaabbadhee ilaalee beektaa? Aha. Maaf dhaabbattee na laaltaa naan jee inni. Kan obboleessi kiyya kun rabbi sarraa jaallatu na hedduu dhufee ni dandeessaa. Achi dubbii gabaabsee jechuudha. Akkasii boodarra akkasi gartee addaan nu baasanii Ah. obboleessi keenya haa addaan nu baase kun rabbi umrii isaa haa dheereessu malleedha. Aha. Yeroo nuti rabshaa jirru makiinaan barbaadu jira yaa deemee jirra. Hin daawwanne jechuun waan ta'e hunda. Okay. Waliin dhiisee kutenne. So akkasii. Sila eh, riidee moo ni rigamte? Sa alhamdulillah. Ah.
Waan rigeessaa sirrumatti hin bulleesse lakki. Ati rigame?
Ilaa ilaa sirrumatti hin dee.
Waan Okay. qabna. Ah. Ijoollee irra gaana jirti. Ah. Misikii rigantaa hin jirtu. Laa ta dhahicha alhamdulillah. San waan himannu hin qabu. Immoo iidaan. Tuqamuu diddaa fe'an.
Iidaan Kan- amma kan- iidee fi harka balleessitee turte. Garuu hin banne. Awwadaa iddoo inni xibsii nyaanne galle kanas. Akka amma Wanni baaneef akkas ture. egaa Wanni amma baaneef harmaaya harmaaya awwadaa Oromiyaa tana ziyaarreetiti. Ah. Achitti dheeynee waan takka takka gartee waan bareedaa takka furnee jennaan awwadaa dheeynee bashannanni hanga takkatti harmaaya gaafsan bishaanis hin jiru. Aha. Awwadaa dheeynee tuma nama tokko tokko nama miidhus dubbifnee Oromiyaan tumee taggoo ol baate fi fuu qilleensummaan siitu gartee bashannanaa. Sa. Achi keessa dheeynee kanas xibsii ajaa'ibaa nyaannee

Hikmaan qabu useetuma na himaa nama himaa gorsisaa naan tahuu namoota gariif akkana ja'u jira. Akkasuma ustaaza likki jettee galatoomii oson hin beeyneen sirra duulaa ture waan ati na hubachiisuuf nuun jechaa turte amma immoo irra geenyee Hawaasa irraa qaamni akkana jiruus ni jira. Mee waan lamaan kana akkamiin ilaalta? Waan lamaan kana dhaqeen itti ilaaluun akka nama musliimaa tokkotti nama musliimaa beektaa yeroo hunda yeroo waan takka ilaaluun adeemu seenaa wajjin wal qabsiisaa waan jiru. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam shaa'ira kaahina waa hedduu jaame san gubbaan ammaas hordoftoonni isaanii

Yeroo qofaa miti, haala qofaa miti, bakkillee murteessaadha jecha. Fakkeenyaaf ati asirraa kaatee Ameerikaa dheexee Yunaayitid Isteets dheexee namni wal fuudhuun dhoorkaadha yoo haraami yoo keetu taatee gartee nama dura gabbaatee nama dhoorkitu taate dura hidhaa seenu sihi jecha. Yeroo san jiruu teetirratti walaatul qubeetii kun irtaalukaa sana keessa seenuun kan kee ni mala. Ammas rabbi cudrii sii kaa'ee jecha yoo kana gartee irraa kadhibtu ati haqa ta'u osuma beektu. So kanaaf namni hoggaa waan takka dubbatu yeroo san gubbaa dhaabbatee akkaataa yeroon san barbaachisu dubbachuun kanummaan hikmaadhaan ta'uu qabuu kana jecha. Malee yeroo hunda nama si jeessu dhufes bismillah wassalaatu wassalaamu ala ni ulfaata kun. Sa. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ni ulfaata. Nama akka tokkotti dhufe akka inni dhufe deebiftaaf. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu arraba jabaa nama arrabsee ture arraba jabaa Siddiq haati ilma beeki lanni Siddiq inni صح nama addunyaa tana gubbaa deemerraa ambiyootatti aanee jabaan isa jira. Caalmee sadarkaatiin jecha akkasii wajjin arraba ajaa'ibaa namaan jee beeka. Akkamiin nama arrabse laa namni sun yooniif bakka hin taane tuqe hoo. Yeroo rasuula rabbi arrabsan uummanni sahaabota booda dhufe ridwaanullahi alayhim jamiican warri sahaabota booda dhufe salafoonni gaggaariin cufti yeroo arrabsantutti jira jecha. Yeroo immoo nasiihaa bareedaan dhaamantu jira. Kana jecha dura hikmarra walii haa galu takka. Sa- Lammaffaa namni gartee akkan akkanatti waan ati jette irra deemaa dhufnee jedhu waan yeroo duraa jeessan deebi. Sunis maali namni taariika irraa waan baranne umrii isaa waan baratu. Dhugaa. An yeroo waan takka dubbachuu adeemu akka mataa keetti akka nama tokkootti gartee gurbaa dardaraa tokko ka gartee waan hin xiqqoon argee takka xiqqoon argee hawaasaaf dabarsuun qabatti amanu tokko. Akkasitti hoggan dhaabbadhee ilaalu kitaaba seenaa hanga takka dubbiseetiin jira. Seenaa biyya teenyaa hanga takka argeetiin jira. Seenaa eh, qaamota adda addaa hanga takka dubbiseetiin jira. Hangan dubbise kana gubbaa dhaabbadhee wanni kaleessa ta'e laa mahaala boru ni dhufa yaqiinatti. Wanni kaleessa ta'e arra ni mudata. Wanni arra ta'e kun boru ni deebi'a. Taariikhni taariikhni yuciidu nafsahu yaani barumanii gurguddaan Sah. taariikhni seenaan if deebifti. Wanni kaleessa abbaa kiyya godhan arraan tana na godhu ta'an laazimatti yoon damma qubadhe. Wanni armaan tana na godhan yoon ilma kiyya dammeessuu baadhe ilma kiyya borutti dhufuudha teesse. Kanaaf nama taariika hin dubbisne nama taariika duraan hin hubatintu duras yeroo ati gartee waan ta'a waan ta'a gartee dubbattee dubbii teessan caqasuudhaaf hubatuu dura deebisaa si kanuudhaaf fiiga jecha. Eddu bareeda. Duba akka ammaree fukaasitti hikma jechuun yeroo fi bakka nifii fi itti dubbattu. Jechaa fi yeroo hunda isaa- Yaa'ee Duba wanni itti komatamaa jirtuu kanaa bar. Gorsoonni isaa yeroon eeggatuu qalbii ummataa tuqaa. Fakkeenyaaf takka naa kaasuu fakkeenyaaf. Lakki qaama akkana jedhu jira. Amma fakkeenyaaf fakkeenyaaf. Amma waan isaan jiran san irra guddaa isaan eh, itti naman. Maaliif fakkeenyaaf ka dalagamu jiru shirki. Nama gammachiisu jecha yeroo tanamaa eeggatan nagayaan iida isaanii haa godhatanii. qaama ja'uu jiraa tana gaafii malee Eh. machee isaan shirkii Namni kun amma namni kun amma dirree baaseetiin sii jira.
Ayyaana irreechaa faalleessuudhaaf dirqamaan idaara fa'aa eeguun qaba jechuudha. Maal Dhugaa. jechuu hiikkaansaa? Sax. Wanni takka yoo yeroo isii irra deebisaa gahee mataa isii dhaan arganne Maali faayidaan isaa? Fakkeenyaaf an amma umrii dardarummatti yoon diin rabbiin baranne dulluma keessatti baradhee maaliin godhu deema achi booda? Kanaafuu addaa baasnu kaa bakka tana. Jechi kiyya yeroo fi bakkaa fi jecha san dura wanni nuti jiddu gala godhachuu qabnu shari'aa nabi nuuf fide malee Laazim. qalbii namaatiin miti tana keessa Haala yoo qabadhu naaf priority waa hundaa abba abbarra wal dhabdi. Eh. Abbaan an akka mataa kiyyetti an akka mataa kiyyetti akka nama tokkotti akka nama musliimaa tokkotti islaamummaan na farditti namana. Sah. Islaamummaa hundi caalatti namana.
Ah. Ati akkasii amantatti hin beekan. Sah.

Akka saalfannaati asittuu shari'aan rabbi dhoorgitee jirti irraa dhaabbadhaa jettaan jechuudha. Saah. Kana jecha wanni jiru.
Kanaafuu eh, wanni ati jiddu gala godhattu shari'aa nabiiti malee Eh. miira namaati Miira jechuudha. namaatii miti Walumaa miira galatti. namni kana kana galiin beektaa hordofaa kiyyateeti Aha. akkana siin jaa'uu barbaade jecha. Awwanna kana sihaatti isaa dhaamu abboleessa kiyya. An akka mataa kiyyatti waan natti mul'ateen dabarsaa jira. Waan natti mul'ate kana dandeessu dhaggeeffachuu. Yommuu wanna kun siin taane iskiif goyee dabarsuma kanas. Wanni biraan jiru kanuma Ka jaalatu. biroo jibbaa Ummata kanaa qabaa Mu'aaz Najiif ja'amtee yeroo garii komatamuu turte. Qaamuma kanarraa yeroo garii ah quuqaa nurraa buqqiste waan jechaa turre unu amma agarre nabii keenya arraffame haja'us ni jira. Mee dubbii tanaa guduunfinuu maaliin golabda komiilee tana hunda walumaa Wanniin galatti. goolabuun an takkitti.
An mirqaan anna jala fiiguu hin fedhu. Mirqaan annatti siiguu hin fedhu. Tan wal hin beekne. Mirgaa sitti fiiguu sin fedhu. Hin fedhu mirqaan anna jala fiiguu sin fedhu akka aboo ati bara akka keetii kijiba jechuun ni beekna sii galee yeroo takka takka mooraaluma gartee namaa eegu hamilee namaa eeguudhaa fi osoo yaadni kee waliin waafaqin wanni san Aslii ati barbaaddu san qofa waan waafaa qofaaf qeebalta. Akka wanni keessan hin taane wanni nama gartee na dhaggeeffatu hundaan jiru. Eenyummaa kiyyaanii miti haati madaaluu qabdu jecha nan dubbadhe san gubbaa dhaabbadhu. Maaliif dubbadhe? Maalirra dhaabbadhe isin dubbadhe hoo? Bakka san naa hubattee mee san booda gaafa dogongoree jiru kottu na sirreessi. Dhumeecha kanaaf wanni namaa dhaamu yoo ka jiraatu taate dura gartee namni kun deebisaa isatti kan nu dura Ifii dhaabbannee wannummaan nuti jechaa jirru maali halaalluu ammaas yeroo wanni san dhufte ililchinee kaanee maal jennee kaanee ammaas boru deebinee bakka sanitti deebi'uu dura namni arraan tana seenaa kalee isaatirraa hin baratin arra daguu keessanii waan hin taane arge boru akka ittiin deebine ka arraa kanarraa barachuu qaba namni akkana naan jedhu irra guddaan isaa immoo arra kana je'eetiti boru deebi'ee bakka kalee san jira. Saah. So kanaaf hundumgora ta'a jecha. Hedduu bareeda. Gamanaan si deebisa. Mee waa'ee saahibummaatirraa maal jetta? Namni tokko jiruu isaa keessatti Dirqama saahiba qabaachuu qaba. Ati gaa saahiba haadha manaa ni qabda, saahiba kaan irraa hin haasoo jirtu. Dirqama saahiba qabaachuu qaba namni. Mee saahiboota kee takka haga shanii tarrisi yoon jee eenyu fa'aa keessa jira? Wallah osoo liistii kana gartee takka irraa haga shanii jechuurra takka irraa haga digdamii sadii haga soddoma jenaan digdamii sadii warna sirri beeku. Saahiba. Saahibbanna jajjaboo digdamii sadii hin qabu. Haaya. Digdamii sagal. Eh, da- maybe kana ollee ni jira walaakin ammoo kana jajjabootiin siin jedha. Haya, namni walirra bakka qaba. Mee Yookiis- takka haga shanii yaad yoo inni eenyu Takkarra faana haga shanii Mahammad Tahaa jira, Ishaaqtu jira, Ammaartu jira, Munzirtu jira, eh, Nasiibtu jira, Caawattu jira, Duddufu, Maahir Ziyaad Qayyoo, nama hedduu tokko jira. Lakkoofsa qaban. Kana jabaa Raahaa, Firoomsaa,

Beektu koo inni.
Jechuun ani yeroo na yaadadhu gaafa ijoollee turre mata jahaa gaditti akkasuma Nama jaan taanu gaaf sana nama jaan taanu abadan. afur akkana faadha. Waan akkasiiti.
Ati toora sayyoo ta'e inni fana. Ani amma gaaf sana meebii amata jaha akkana yoon ta'e amata torba yoon ta'e torba illee ta'uu yaadadhu. Ollaadha.
Oggaa garii, oggaa ummaa dhukkubu faa, oggaa ummaan garaa qabu. Duba an mee qoya sissi haa qabu an amma. Ati garaa jiraachuun olte yeroo ta'u. Sunuu shaggii, sunuu shaggii. Ollummaa ta'an agarre haa. Galle godaanni gaafas ni godaanni ni godaanni. Barte isaan saabbiyaan godaa. Akkasi. Kan dura baabur rahma galu ture. Haaya, haaya. Akkasii gaafa san quraana wajji qaraan. Sheekh Daawwee nama jaamutu jira. Mana isaanii dheenee mana isaanii xiqqoo bal'aa. Manni keenya xiqqoo rakkoo ture yeroo sanii. Kanaaf achi dhayneeti achitti waggaa garii waggaa ummaan dadhabde fa'aa quraana wajji qaroo ture. Sanii yaadadha gaafa ijoollee ummaa. Gaafa ijoollee.
Waan ajaa'ibaati.
Duba See- Seenaa hedduu waliin qabna siyyuu. mee mu'aaz duba saahiboota isaa takkaa haga shanii gisee tarrisu ati keessa turte. Atooni zallamtaa moo takkaa haga shanii keessa ni jiramee. Shakkii malee.

Laa iccitii timamu osoo hin ta'in namuutuu bakka bakka qabare. Saahibni bakka sadii Hadiisni jaama. aga takka. Saahibni bakka sadii Haa. bakka sadeen san tokko saahiba gaafa rakkooti. Ah. Tokko immoo saahiba eh, gaafa hojiiti. Tokko immoo saahiba gaafa dhabaati jedhan. Ka kana sadan waliin qabu jira. Ka kana sadan irraa tokko qabu jira. Ka lama qabu jira. Akka saddaa filattee ilaaltare. Akkas. Hedduu bareedaa.
Mee eh, isin lamaan gaa University madiinaa tana jaami'aa tana waan nama beekaniifi namarraan hireen tun isaanii mijjaawu Nu lameen qofaa miti.
Lakki isin la- munziris numa jira Akkasi, ammoo immoo isin sadii. lamaantu asirra taa'u jira. Akkasi. Akkas nama ja'uu jira. Mee rabbumaa walirra fide moo isin lachuu madiinaa dhaquu tana akkami moo namarraan akkami mee dubbii tana ifa nuu godha. Ammaa riyoo waa lafaa qabattee. Madiinaa
anaatu isaan dura dhaqee ture. Haaya. Hanga takka dhaqee baatii hanga takka taa'ee Haramaaya deebi'ee hanga ani Haramaaya jiru kana isaan deemanii jechuudha. Amma immoo bakkuma takkaa jira barnoota waluma qixa jira. Eem, Namni haala mijeessan jiru. Jaamiyaan Madiinaa yoo xiqqaate amata kudha lama kudha sadii as waraqaa namarraa hin qeebaltu. Fakkeenyaaf Inni namni lamanii. namoonni biyyoota faranjii maal maal jiran yeroo hedduu nama umraa deemutti waraqaa kannatan. Paaspoortii, waraqaa dhalootaa, intiraansii maal maal isaanii kana walitti qabatanii nama umraa deemuu kana yookaan ifiif deeman umraa Gurbaan isaan bira laafaa mi? Ifiif deemeeti achitti interview illee godhee maal jee deebi'a. Warroonni biyyoota miskiina Afrikaa kanarraa dhufan ammoo Eeshiyaa illee biyya garii hin danda'amu carraa kana. Kanaaf jaamiyaan maal murteessite namu carraa isaa haa mokkoratu haa Imeela yaadatu ammoo. imeelaan haa ta'u. Haaya. Imeelaan malee namni harkaan amma jaamiyaa madiinaatti abaluu naa qeebalaa jee itti hamu hin jiru amma. Mata kudha- kudha lama as hin jiru. Dur ture malee. Eh, Anaa dura deemee ture dhugaa rabbi isaan hedduu fedhii qabanii dhufuuf isaa fi munzirilleen yeroo umraa godhu hunda akka rabbii waan kana laaffisu du'aa godhuun ture yaa rabbi laaffisii yaa rabbi asii waliin nu qabi san dura alitkaan keessa hojii ture garee alitkaan jaamtu uumnee achi keessa turre akka rabbi mijjeessu faa du'aa godhu turre gaa du'aayiin an godhu daran ta isaan godhantu irra wanna maaliif abbaan hoggaa godhatu irra du'aayiin jabduudha irra ammas rakkatee kadhataame abbaan

Ummaa Ammaa jennaan yeroo hunda, eh. ummaan teessan lameen astaghfiruuka rabbii ummaan teenya lameen Ay. fi ummaan teetis saahiba. Eh, Osoni fi fi isin ijoollummaa quraana wajjin eegalin durallee wal beekan ture gisee odeeffattu.
Heeruma dura wal beekan. Heeruma dura wal beekan jechuun osoo ummaadhaa fi baabaa waliin furin jecha. Gaafas wal beekan. Gaafas irraa jechuudha. Gaafas irraa wal beekan. Har'aa miti. Ah. Gaafa ummaan tee daa'ima turte irraa jechuudha. Jechuun daa'ima jechuun daa'ima keessa hin taane Ah. eh, dubra turte irraa gaafas irraa wal beekan. Sirriitti. Waan ajaa'ibaati. Mee ah, eh, bultii jaartan gaa'is illachuuti. Dargaggeessa osoo danda'uu bultii sodaatu maal jettan? Akkasuma dargaggeessa osoo wanni takka isa bira hin jirre riskii rabbii fida jee bultii seenuun hoo maal jettan? Mee ati dura sirraa haa eegallu. Waa hundi mijjaaweef immoo ni sodaata. Maal jettaan? Waa hundi mijjaaweef immoo ni sodaata dargaggeessuun bakka sadii qoodama. Walaakin ammoo akka ahkama shari'aatti bakka shanitti illee qoodanii. Maaliif jennaan ka zawaajni isa irratti waajibaati jira, ka irra sunnaati jira, ka irratti halaali jira, ka irra makruuhaa, ka irratti haraamtu jira. Nama gari gari jecha. Fedhinnaa wajjinis wal qabataa, qabeenyaa wajjin wal qabataa. Kana keessatti namni kun dhugumatti

ni fuudha. Waajiba. Yoom- Waajiba itti ta'a hoggas. Yoommoo lakki haraam irraa if qabuu hin danda'a beeke sunna taatiif hoggas. Ammoo akkasuma gartee dandeettii isaan wajjin wal qabateetiti hanga haraamummaa illee dhufaa namni fedhinnaa takka illee hin qabaanne dandeettii hin qabaanne haraam irra ta'a maaliif jennaan intala namaa zallama waan ta'eef. Ammas wanni jiru bakka kanatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala uumaa sadii qaba. Takka malaayikaadha, tokko beeyladaadha, tokko immoo ilma namaati. Malaayikaa Rabbiin aqlii kannee fi fedhii keessaa fuudha. Kanaaf amma Jibriilii fi Miikaa'el fi kun kun fedhii hin qaban jechuudha. Aqlii immoo ni qaban. Ajaja Rabbii ni fudhatanii garuu immoo fedhii hin qaban. Kabiroo faallaa sanitti beeyladaa jira. Beeyladaa Rabbiin fedhii kannee fi aqlii keessaa fudhata. Kanaaf wal fuudhanii miizee godhatanii maal jedhanii mana haruusan galuu hin qaban. Ogaa waa dhufee Seenaan haruma dhumarra irratti haa jechuun inni hundi. Haqiiqaa maal maal hin jiru. Inumaa horii tana haqiiqaa namni godhata. Qalee. Akkasii.
Kana kanaafuu aqlii hin qabu maal qaba jechuudha beeyladaan Shahwa. shahawaa qofa qaba fedhii lubbuu. Saah. Ilmi namaa immoo lachuu qaba. Akkasii. Kanaaf ulfaata. Kanaaf yoonii fi ilmi fedhiis ni qaba akkasuma aqliis ni qaba jechuudha. Kanaaf rabbiin maal isaan ja'a eh, aqlii tee tanaan fedhii tee moohachuu qabdaa isaan Akkas. jedhan. Sah. Yoon ifi aqlii tanaan fedhii isaa moohatee gabricha rabbii gaarii ta'e sadarkaan isaa malaayikaa irraa caalti. Aha. Maaliif malaayikaan fedhii hin qabdu hin mokkoramne ture kun ammoo mokkoramee mokkora san darbe. Sah. Lammaffaa yoo ammoo gad deebi'ee fedhii lubbuu qofa jala ka deemu ta'e waggaa kana beeyladaa daran. In hum illaa kal an'aami bal hum adall. Sah. Kanaaf irra jal irra hamaa ta'a jechuudha beeyladaa irra. Kanaaf rabbiin fedhii wajjin ilma namaa uume. Asirratti maal yaadadha? Barsiisaa keenya tokkotu harmaa yuunivarsiitii gaafa turre nu barsiisu ture. Maal jaa barsiisaan kun fuunii maaliif barbaachisee nuun jaa? Fuunii maaliif feesisee? Yoonii fi sekshuwaal rileeshinii laa musliimaa miti. Hariiroo saalqunnamtii maal maal kana yoo ka ta'u ta'e Kana ree fuudhanii osoo hin ta'in akkanatti illee harkachuu ni danda'ama. Fuuni maaliif feesisee? Kanan qalbii kee keessa maaliin jaa kun siif danda'ama. Nuti nuti rabbi haraam godhee jira. Ati immoo amantiin qabdu taate yoo feete siif halaali ta'a. Aqli taaxiila godhu jechuudha. Amma garuu bakka kanatti amma takka booda hoggaan deebi'u

Hayaa duba.
Ammas nyaanni nama tokkoo nama lamaaf ni gahaara yeroo hedduu. Akkasuma bara nyaanni nama tokkoo nama lamaaf ni gahaara. Seenaa illee ni beekna waan kanarratti. Seenaa hedduu jira illee nama gartee nyaata nam tokkootiin fuudhee gaafa dura har'aan tana miliyooneraa hedduu jira. Warri beeknus jechuudha. Kanaaf kun miqiyaasan tahu warree foyyattasantu jira. Hedduu bareeda. Hayaa duba dargaggeessa osoo humaa harkan jirra. Rizqii rabbii fida jee fuudhas seenuu noo maal jettan. Dhuga rabbiin ni fida immoo isin maal jettan. Amma rifata dabarsummaan ta'a. Qophiin hanga takka ni feesisa. Haga takka qophii ta'uu qaba. Yoonii fi ammatti illee waa harkaa qabaachuu baate xiqqoo booda harkaa qabaachuun isaa ni malaa yoonii fi shakkamee harkumaa qaba jaama jechuudha waggaa kana. Fakkeenyaaf barataa tokko yuunivarsiitii waggaa sadaffaa jira yookaan afraffaa jira jenna. Waggaa shanaffaa waggaa eebbifame booda waan takka waan itti bulchu numa harkata namni kun. Jaamee yoo yaadame waggaa kanallee wanni akkas ulfaatu hin jiru garuu

Sun kan inni irraa fitu eenyurraa warra kuma dhibba shanii isaanirraa. Akkasii. Namuutu qiyaasa fiitii deemuu gaariidha. So kanaaf gartee akka reefuun tana obboleessa keenya ammaar jedhu dubbiin man istaxaaca san dagachuun qabu namni. Man istaxaaca jechuun san namni fedhinnaa qabu jechuun miti laa. Fedhii alatti istaxaacaan tun fedhinnaa osuma of keessaa qabduuti fedhii alatti immoo Baadiyyaa kiisni si qabnee jiidhu qaba. baratee. Si galee gaafa kiisha ol leeyte

gariidhaa hojii walitti qabdee umrii fagaattee jirtu. Sa- Walaakin ammoo zamana keenya kana iskeejuula haaree tokko dhufe. Barnoota waan jaamu jira. Aha. Sanarra deemtee amata kudha lama fixxee amata kudha lama sanas waggaa shanis dabalattee waggaa torba dabalattee waa hedduu takka jira. Sana jechuun dirqama eh, yoo rabbi gaafa ilma kee eebbisiisu bakka horaan dhufte jechuudha. Laazima sii galee kun kun waajiba sii galee. Miilli sadii sitee. Miilli sadii sitee dhufte gaafa dhuftu. Ah. So kanaaf eh, umrii tanaan fuudhullee taatu walaakin ammatti shabaaba jaamna beeki. Okay. Akka hawaasatti jecha. Dhugaa. Umrii shabaabummaatiin fuudhuuwwan nama fayyadu guddaan tokko maali maachuriitii sii dabala. Sah. bilchina sammuu sii dabala. Akka nam tokkotti yaadoote abadan. Yaaduu kan kee dura sammuu tee keessa nam lamaan mari'attaati. Ifii fi haadha manaa tee wajjin mari'atta sammuu tee keessatti. Osoo isii bira hin geessin jecha. Yaada isaan gubbaa dhaabbatteef bira murteessitee bira dhaqxee siidhaan mari'attee maal jettee gabbaastee waan sana jiru kanaaf bilchina sammuutti haajama. Sahaabaan Ridwaanullahi Aleehim bar waggaa kudha lamaffaa fuudhu turan. Akka Amir ibn Aas jecha. Ilmi isaa isarra waggaa kudha takka kudha lamaan irratti kadhame. Waggaa kudha lama jecha. Kanaaf eh, umriin sila amma deemtii jirti anuma taatu zamana kanatti dardaruma yaabna. Bilchina namaa dabala. San malees waa hedduu jira haraam irraa tiifama waa hedduu jira. Waan da'an immoo amma bishaan isaa dabala. Waan bareeda.
Fuunii yeroo hunda faarfamaadha. Sunnaa nabiyyootaati. Nabiyyootaaf Rabbiin ilmaanii fi warra goonee ja'a. Akkasii miti. Wajaanaa lahum azwaajan wa zurriyya. Wanna qabanii, hortee qabanii akkasuma haadha manaa jaartii qaban jechuudha. Nabiin hin fuudhin nabii Ciisaa yoo ta'e malee hin jiru. Nabiyyoonni hundi fuudhanii jiran. Kanaaf fuuni sunnaa nabiyyootaatii namni Rabbiin laafseef itti seenuu qaba jireenya bareeda. Okay, Warra gabaabni baasan isin malee fala isa deebisaa. minnee Eh, naan Usmaan. Har'aan tana waa'ee keessan qofaa miti waa'ee eh, hawaasaatis ni haasofna. Naam. Mee eh, iftahu jechuun akka Ustaaz Mu'aaz Naziif hin maali. Ani iftahu jechuun muslima ta'uu gama fixraa deebi'uutti hin beeku. Akka keetittu iftahu jechuun maal jechuudha?
Iftahuun kun waa hedduu laallata. Namichatu gaafa kaan intala bareedduu takkaa fi intala sammuu qabu takka tan bira dhayxaa jennaan waan hin dhaquu fi deemuun murteessaa jee jee. Gabaabdumatti yoon fuudhaaf taate bakka laalladhu niin beekaa yoo wajjin dalagaa dalaguudhaa taates bakka laalladhu niin beekaa. So kanaaf namni waan kana murteessuudhaa deemu dura eenyuurra laabbatama. Si galee wanni maanta itti gaafatte maal ture? Iftahu. Iftahuun tun gabaabdumatti Eenyummaa kan kee jibbuu dhabu takkaffaa. Sa. Lammaffaa immoo eenyummaa kan kee jaallachuudhaa fi waan eenyummaa kan keessan siif fidu hunda ba'atuudhaaf qophii ta'u. Mm. Fakkeenyaaf amma eenyummaan kiyya kan jalqabaatii fi kan duraa walawiyyaa namaa wal abdii mire Ah. islaamummaa dha eenyummaa Sa. kiyya kan duraa. Islaamummaatti aansee immoo eenyummaa hedduudhaan qaba jecha. Ah. Eenyummaa hedduun qabu san keessaa tokko Oromummaa kiyya. Eenyummaa san keessaa tokko dirqamummaa kiyya. Waa hedduu takka jira. Aslitti immoo jimmummaa kiyya. Kun hundi ni jira beeki. Gaafa kun hundi gartee eenyummaa kan kee keessa seenee eenyummaa kee kanarraa tokkotti gaafa qaanfatte iftaa'uun si jabaate jechuuti. Eenyummaa kan keessatti qaanfachuu dhabaattee zanaa jettee waan sanitti amantee waan bakka sanii malu daleeydee achi dhaabbannaan akkasii. So kanaaf eenyummaan namaa of tahuu jechuun of fakkaattee argamu. Bakka dheeyxe hundatti Bakka dheessan fakkaachuu dhabu. Sa. Kanatti nama kana eenyummaa na biratti. Eh, Duba namni eh, uummanni if tahu muuvimentii if tahu tanaan deemu irra guddaan isaa hottaa gama amantii teessan ta'a abbootaa ta'a durii deebi'aa Nu ta'a haadhaa.
maal nu ta'a akki kun Jazaakallahu khayr. Nu ta'a illa- illa- nu ta'uu yaaniin leettan Ah, laata. nu Of ta'uu ta'aa miti. jechuun jira. Nu ta'uu yaaniin. Ah. Of haja'u san Ah. inni fidanii bakka effisan jijjiiranii dura dabarsanii Ah. nu ta'uudha. Hedduu bareeda.
Ustaaz Ammaan mee duba Tokkummaa jechuun hoo maal jechuu? Namni maqaa tokkummaatiin sara Rabbii kana dabaruu maal maal faatu arkamu jira ammaan tana? Tokkummaa mafhuumni jiru si biratti akkami? Tokkummaan akka ilmaan Islaamaatti waan Rabbiin itti nu ajaje. Muslimni tokko ta'uu qaba. Wakuunuu cibaada Allahi ikhwaana. Obboleeyyan ta'uu qabna. Haada Rabbitti harka marachuu qabna. Kun hundi waan Qur'aanaaf hadiisni itti nu ajaju. Kabiru immoo ilmaan namaa hundaa wajjin ammoo wata'aawanu ala albirri wattaqwa. Toltuu irratti khayri irratti wal gargaarta jechuudha. Fakkeenyaaf HIV dhabamsiisuu irratti nama kiristaanaa wajjis, waaqeffataa wajjis, islaamaa wajjis maaliif dhukkubni kun nama kan hunda halaakuu deema ilma namaa hunda. Waa'ee adda amantii adda baasa dhukkubni kun koroonaa balleessuu irratti fakkeenyaaf dawaa barbaanna yoo jedhan doktoroonni islaamaa kophaa barbaannan jedhan maaliif ilma namaatti hubuu jira dhukkubni kun akkasii Kanaaf waan toltuu ta'e waan lama qabaachuu qabna jechuudha. Wanni irra tokkooman nama amantii biroo qabu wajjin wanni sun toltuu ta'uu qaba. Taa akka ija amantiitiin toltuu ta'uu qabdi jechuudha. Taa akka lammaffaa waan sodaa rabbiin nama geessu ta'uu qaba. Waan rabbiin namarraa jaalatu ta'uu qaba jechuudha. Kana lamaan yoo qabaatee ilma namaa hunda wajjinuu wal gargaaruu dandeessa. Tokkummaa jechuun ammoo waan harkaa qabdu dhiiftee Bar namni sun waan harkaa qabu hin dhiifne beek. Ati waan harkaa qabu dhiiftee waan inni harkaa qabu irratti tokkoomuun sun tokkummaan jaamu. Kun of irraanfachuu jaamu. Gabrummaa jaamu. Of irraanfachuu nama jala deemuu. If tuffachiisuu. If tuffachiisuu. If Saafisuu. tuffachuu. Namni if kabaju akkanan ta'u jechuudha. Waan ifi qabu qabatee sunis fidatee akka rabbiin dallansiifate jidduu sanatti waan toltu hojii dalaguun ni jirti garuu eh, amantiin fi waa hundaa ol ta'uu qabdi. Eh, Isin akka du'aata dargaggeessaatti hanqinaa jira. jennee amanna. Anas ta'e namni garii jennee amanna. Maal jechuu barbaadeeti? Fakkeenyaaf ayata shirkii irra utaalu. Habiroo khuxbaaleen gorsi jummataa yeroo wal simuu dhabu. Osoo baatii muharram zamana ashuuraa keessa jirru waa'ee haqa ollaa fa'aa haasa'u. Maal maal amma yeroo wajji wal qabachuu dhabu. Akkanaatu jira. Kijiba isin irra keenye moo wanni tun numa jirti du'aata bira. Duraan dursee personalize yoo goonu waan kana akka dhimma dhuunfatti yoo deebisine hanga maka yaallachuutu irraa wala bahee Aya. Maali biyyannaan takka faayatu shirkii bira dabareen beeku dalagaan tiyyaa usadi. Ah, Akka norm akka haammi. Akka hawaasatti yoo jette eh, malee kalamaffaadhaan hin bararratti ol biyyan beeku waan tanaa qabadha sumaan jechuudha. Warri kutumaa gootan keetti irratti. Okay. Eh, Waan shirkiitti wajjin wal qabatee Hikmaa reefu jette san. Namni hedduun hikmaan isaaf maali shirkii dubbatuu dhabu. Hikmaan isaaf maali nama waan fedhe gabbaru muslima wajjin waan biraa gabbaru osoo argu wallahi tokkummaan teessan nama bareeddi jee maxxansuutu isaaf hikma kan ni beekutti. Dogongorri guddaan nu mudate immoo kana jecha. An gaafan if tahuu dadhabe ammaar gaafa if tahuu dadhabe nu lammeenuu gaafa nama tahuu irratti wal taane Jechuun haas gabroomne bar. Sa- Gabrummaan kanaa achitti hin hafne jecha. Gabrummaan amantii caalte immoo hin jirtu. Nama biroo. Abbuu ee nama biroo Eh, eh. nama gartee amantiidhaan siin addaa Eh, jecha. sa- sa. Nama amantii ta'e hin fakkaanne. Ha kanaa kana. Kanaaf bakka shirkii jettan tana irratti bakka namni hundi fookasii irra deebisuu qabu walaakin ammoo hikmaa maqaa ja'uun arraan tana namni abaada keessa isiin haqee jecha. Abaada keessa jirti isiin. Lammaffaa immoo waan gartee yeroodhaa wajjin waan waliin simanne dhugaadha namni gari gari barra rabbi sodaadhuuti. Yeroo silaa zaman amma keessa jirru kana keessatti Eega namni gartee maaskii ofirraa baasaa jettee addunyaan labsitee booda koronaa ibsu jiru jira. Tokkootu yeroo tanaan koronaa gorsinaan rabbi sitti haa fidu maal nutti farreeftaa jeenye qaallichi. Maaliif jennaan yeroo siti miti. Rabbi sodaadhu yeroo ashuraatiin dhugaa rabbi faayidaa moobaayilaa taa'ee haasawa. Moobaayilli hikmaa rabbiin gartee kanatti teknooloojii tana rabbi maalaa taa'lamuun keessaa yaa jaasu. Kanaaf wanni sun dogongora guddaa dogongora du'aatni itti masjidarraa shabaabattiin ari'an jecha du'aatni gariin. Namni gariin shirkii fi tawxiida malee islaamummaan hin jirtu isa biratti. Islaamummaa waa sadiirra dhaabbate baay'ee wayyi. Sadan san maali? Aqiidaadha, ibaadaadha, suluuka. Suluukni kun waan naamusaa wajjin wal qabatu noormin vaaliyuu baanan kana gartee guutuu qabata. Aqiidaa jechuun tun ammoo waan gartee islaamummaa keessaa kooriisiiti. Waan asliisiiti jecha. San booda immoo tokko ka biraa ibaadaadha. Ibaadaan kun waan rabbiin dirqama namarra godhe nama fudhachuu qaba. Kanaaf kana sadanuu yeroo isaa eeggatanii ibsuun dirqama ta'a malee

Nama san yaa rabbi isa waffaqii Allahumma waffiq juyuusha sultaan Qabri- baajaa qabrii jedhe. keessatti. Juyuusha sultaan gaafa san isaan wanna Giriik fa'aa wajjin wal dha'u tura. San- Baalkaanota Uummata sanii wajjin san amma inni yaa rabbi uummata kana gargaarii jira. Giriik biyya kophaa taatee gaafa amma gaafa san dawlaa Usmaaniyyaa jala Usmaaniyyaa jala ture. ture. San booda biyya kophaa taatee waa meeqa jijjiiran. Isheen immoo quban qabu. Inni bakka sanii dhaabbatee jira. Kanaaf

Khutbaa hawaasa kan hawwatu isaan jecha miti beeka rabbi jecha Rabbi jecha dhufu. khutbaa bareedaa qopheessuu qaba. Hawaasni garii masa garii garii tiyyaa. Masa garii agartee jiraatu jum'aa irratti Eh. masjida dhugatti yeroo hordofu ni beekta. Sa- Masjidni yeroo hordofu namni itti yaa biyya biraati irraa hattaa ni yaadadha. Dirraa tana keessa amma dheengadda nama tokko wal agarree maaliif dhuftee naa akkana akkanatti gartee masjid xaaliyaan itti nusaa hakiima sun biratti salaatuudhaa dhufee Sa- maaliif jennaan yeroo wajjin deema Dhugaa. waan yeroo san laallatu dubbata. Sa- Kanaaf hin dhufee jee. Masjida gargari namni isa dhiisee dhufa. Amma inni kun biyya bira dhiisee dhufe masjida bira. Eh.

Komiin uummata baaramaa san uummata akka Abibakri fi Umar uummata gurguddaa san sanuu dhaqqabde jechuudha. Kanaaf du'a akkamitti du'aa kan dhaqqabe dhaqqabde jechuudha. Kanaaf namuutuu ni qooddata sirreessuun ammoo hundarraa eegama. Hedduu bareeda.
Mee Ustaaz Mu'aaz duba amma reefu waa'ee shirkii kaasnee turre daran ifa godhuudhaaf akkami ayyaanni irreechaa aadaadha moo amantiidha?
Haati uffatte kun tishartii moo shamiiza? Gabaaba. Wallaahi shamiza kolleettaa qaba shamiza. Ati shamiiza jettee miti? Akka inni deemaa jiru immoo anaatutu dhufee lakkii wanni kun qumxaadhaan sin geshu jira. Gabaabni tana. Abbaan waan san dalagaa jiru wanni kun naaf amantiidha jedhee dirree baasee yeroo hedduu dubbate. Lakkii ati hin beektu tun siif amantii miti. Hii tun aadaa teeti. Aadaa kiyya dirqitti. Mana namaa dhuftee

Nama sirreessuudhaaf wanni tun aadaadha jennu aadaa jechuu keenya dura abbaan waan sanii dubbatuudha qaba. Gaafa abbaan dhabame gandi ollaatti yaamaa beeki waan takka. Gandi ollaa yaamuu dura abba jira abbaa san gaafanne abbaan maal jee kun naaf amantiidha jee irra deddeebi'ee yeroo hedduu. Abbaan fedhe kana booda dhufee wala hayyuu ji'ii wala beekaadha jee abbummaan fedhe dhufee sirreessuu danda'u waan kana jijjiiruu danda'u jecha. Maaliif jennaan yeroo takka abbaan waan sanii ka amantiidha jee waggaa dhibba meeqa deemaa ni jiru gabbee dubbatee jira waan taateef. Kanaaf wanni kun shakkii takka malee Shakkii takka malee amantiidha.
Ayyaana amantiiti jechuudha. Ayyaana amantiiti. Duba muslimoota irraa nama haga takkaa jira kaa. Rabbiin niyyaa laala keessa laala nin dhaqa tokkummaa kiyya heddumina kiyya agarsiifadheeti yoo zuuriin achi naggeesse achi salaatee galaa. nama ja'u jira. Suurallee agarra suuraa garii.
Eh, Suuraan salaatallee nama ja'u jira. Maal jettamee kanarratti?
Kanarra wanni jennu takkaffaa rabbiin nutii fi nama waan sana hojjete illee asirreessu karaa haqaatirraa kaayu nu hunda rabbi haqa nu haa uffaksiisu. Wanni guddaan an ja'u takkaffaa namni garii gariin shirkiin afaan arabiitiin godhamte afaan oromootiin godhamte itti balatta. Isa balatta. Afaan arabiffaatiin shirkii afaan Oromoo- oromootiin hogguu jettee tun takkumma diidisiin ja'a yoo tuqan. Akkasii yaada namni garii garii. Kanaa wajjin wal qabateen akka mataa kiyyaatti wanni jawwan. Akkuma gaafa duraa Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam yaadannoo harba bu'aaf amantii miti beekuu isa. Amantiin turre. Walaakin ammoo waraana wahiitu ture. Waraana gartee shan shan namni wal qoodee oofsiif hasara jiru wal fixaa ture. Waraana san yaadatee warri kun dhaadheessa warri Madiinaa. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam dhufee waan san dhooke jecha. Waan san geerara sanii fi kana kana dhiisaadha. Rabbiin guyyaa babbareedaa lamaan bakka isinii buusee. Lammeen san ciidal fixrii fi adhaadha. Lammeen sanitti gammadaa. ittiin akka afaan keenyatti afaan afaan osoo hin ta'in zanaa fataa ja'aadha ja'amne jecha. Kanaaf wanni kun maaliif karaa godhame guyyaan lammeen kun rasuul rabbi alayhi salaam lita'lama yahuudul madiinati anna fi diinna fusha fi diinna fusha agartee amantiin teenya amantii bal'oo gartee bashannanas qabdu gammachuus qabdu gaddas qabdu waa hedduu of keessaa qabdu akka yahuudaan madiinaa bartuu fi waggaa hunda kostar jiidee mi aakiraas dura jira jahannams dura jira qofaa miti jecha jannannis ni jira kanaaf Dubbiin ayyaana wajjin wal qabatee jiru kun akkuma harba bu'aat san dhoorkamee fi san daranitti. Maaliif kun amantii shaa'ira diiniyaa kun. Sun ammoo amantii miti beeku. Uma aadaan ormaali. Kunis dhibbarraa dhibbatti dhoorkaadha. Warri bakka san dhaqu ulamaa inni ta'e dirree baasanii lafa kaayee jiran. Asirratti daawwattoota keenya fatwaa sheeka keenya muftii Oromiyaa fatwaa sheek muftii Aadam Tuulaa daawwannee walitti.